Ɛna prɔfɛt nkɔmmɔdidie mu no, ɔne no di nkɔmmɔ wɔ video call. Nti video call no so no. Papa ne Prince nso wɔnyɛ video call. Mepa twaa. Nti call no so no, ɛna saa adeɛ no nyinaa na ɔbaa no nso wɔ different phone baako a wɔde video eh, video call na ɔne papa no. Ɛne papa no yɛ no.
Ɛyɛ no prɔfɛt ɛnyɛ asɛm kotoa. Papa no wura adwaeɛ nyinaa ne deɛ ɛbɛn nyinaa ɛneɛ. Ne kɔte ba abɔnten anaa? Mepa twɛ dɛbi ne kɔte ama. Ne deɛ ɛbɛn na ɛba abɔnten. Ne ne ne spotter.

Odifo mpakyɛ ɔbaa no.
Yes kasa. Odifo ɔbaa no.
Sisi asɔfo kɔ aba Boase junction ɛno anso mo kuo bi ato hɔ. Oh. Wɔn kuo bi ato Boase junction nora. Oh. Kɔ nso asan ba wɔn kuo bi ato Boase junction nora. Ɛni pere na ɛprɔfo kasa hɔ. Ɛnɛ wɔn masɛ mi de wɔn anhwɛ yɛ nsɛm mɛka na fi yɛ mua o. Nsɛm mɛka na fi ɛsɛ bɛhyɛ ma kɔnfo mɛ mua o. Sɛ for mɛsa pɛ na me ɛwɔ sɛ mpanyinfoɔ yɛ ho biribi o. That's right. Because sikaduro sikaduro na ɛna ɛma saa nneɛma ɛkɔ so saa no. Mm. Sika me obi wɔ biribi a m'ani mmere. Dabi. Me nhwɛ hɔ opa kɔtɔ adi pire twenty ba Ghana. Saa. Me me nfa wɔn. Nyɛ wasɛm. Trɔtrɔ kora mɛtena mu na mɛ pirikyi. Oh yes. Mɛ de akɔma sɔre. Anyɛ ma sɛm. Yes. But obi wɔ n'ani piri ate. Ah. de onyame yɛ ni bia wɔ pɛ sista aberanteɛ sɛ obi wura wo dan mu koraa na ɔbɛda yes obi hu abrabɔ mu asɛbi sɛbi n'ani bɛgye wo ama nyɛ asɛm ketewa ɛsono deɛ kakra bi ebi kora na nyɛ ne dea na wo ho tɛre ho wo ho deɛ wonyɛ oh. wo ho pere ho oh. but ɔno mebɔ ɔno bi ɛse mese obi nyawa yɛ obi nyawa yɛ Obi nya wa yɛ. Nokorɛ. De onyame yɛ mɛ nipa bi a wɔ pɛ. Pɔn pɛ. Ok yɛm yɛ fia ɔsam na ɔbaa ne deɛ ɔsɛ yɛ dɛ. Nti odifoɔ mpakyɛ ɔbaa no ɛne papa no nkɔ mudiem no MP no. Papa panyini animonyamfoɔ. M minister no ɛsɛ MP. Mpakyɛ minister asɔre. Yeah. Minister no. Yeah. Ɔne no di nkɔmɔ wɔ video call so ana ɔbaa no video biribiaa prophet. Ɔbaa no video biribiaa. Nyame kora na ɛyɛ adom a wanka so wɔnworɔ no na ho nyinaa. Wɔma no kɔ temene ma no nhwɛ. Odifoɔ nyame na ɛyɛ adom ankɔ yɛ ɔhene deɛ bi. Ɔsɔfoɔ. Ɔhene bɛn? Ɔhene a prɔfɛ ne kɔte nyinaa da so yi, ɛno nso wɔ ha. Ah, ya, ya, maka yi. Ne odifɔ ne kɔte nyinaa. Ya, ɔhene ɔte akonnwa so. Deɛ meka ne sɛ, saa ababaawa no, adeɛ bɛn na esii wɔ ne papa yi minista yi ntam nti a ɛma no yɛɛ saa adeɛ no? Aba abɔnten anaa? Odifɔ mpakyɛ aba, aba abɔnten. Wɔsɛ deɛ na esii hɛ? Ɛne deɛ mpakyɛ, ɛno deɛ mma abɔnten. Wɔsɛ deɛ wanka deɛ nti a ɛma no yɛɛ saa? Mpakyɛ dɛbi. Eti obi na ɛbɔɔ ne paa anaasɛ wɔhyɛɛ da pa so wɔ Esan sɔfo With tie? prophet according to information no Yeah, wɔn kyerɛ sɛ there are some MPP members bi a yeah, mpanyinfoɔ bi a wɔn hyɛ mu MPP foɔ mepatwa MPP wɔn ara ne nkurɔfoɔ no bi wɔn a wɔn wɔ party mu no ɛhyɛ mu. hyɛ mu wɔ saa ase a ɛsi Sa wɔn hyɛ mu wɔ ne gɛɛ ne mprɛnhwɛ no so wɔn hyɛ mu wɔ deɛ nti? wɔn na ɛm ɛ ɔ- wɔn kyerɛ sɛ according to ɛwɔ YouTube so sisi a Aha. wɔn wɔn na ɛma gɛn ne kutu pa ɛhyɛ no aw ɛyi sɛ wɔnyɛ Sa ɛwɔ YouTube sɛ guy naa na ɛka anaasɛ obi Obi na ɛka? Mpakyɛw ɛ ɛnyɛ guy naa na ɛkasa. Na hwan na ɛkasa? Obi foforɔ. Ɛna ɔno na ɔgyina hɔ. Amanfoɔ gyina mu sɛ Aha. nkurɔfoɔ a wɔn ne wɔn wɔ the same party no, Aha. ebinom na ɛyɛ saa. Na ɛyɛ dɛn na ɛno no wɔn nyaa saa asɛm no yi? Ɛhefa na wɔn nya firiiɛ? Odiyifoɔ mpakyɛw. Sɔfo, sɛ obi bɛtumi de n'adwene aka to obi so deɛ, nokorɛ, ɛno mɛtumi agye adi. But ɛno me menye ni. That's right. Meyɛ no ɛnyɛ masɛm. Meka sɛ bi a Gen nankasa ɛna abie n'ano sɛ nnipa sumasi anaa wɔ Binteɛ nsumasi ne party mu nnipa ɛna ɛma meyɛɛ saa. Ɛndeɛ mɛyɛ din. Difoɔ mpakyɛw Gen ne deɛ wɔn kasa adidi natam a obiara abrɛ mu no no. Yeah. Ɛna wɔde afiri abrokyire aba sɛ sɛ wɔn anyɛ very careful a. Ɛna na no abrɛ a mehuu video wei no meka kyerɛ mbabaawa a wɔde kyerɛ me. Me babaa baako na ɔde kyerɛ me. Meka sɛ look here. Saa video wei no NPV foɔ mpaninfoɔ ne papa no ankasa nyɛ din because ababaawa no wɔ deɛ kyɛn wei meka kyerɛ wɔn mo sɛ ababaawa no ɔwɔ deɛ kyɛn wei yɛ sɛ wɔn anhwɛ yie because panimu sɛ ababaawa tumi control n'adwen yɛsɛ yie sɛ nneɛma bi akɔ so no akɔ so no dada no nyɛ bi ni Enti sɛ wɔnhwɛ wɔn anhwɛ yi a deɛ ɛbɛba abɔnten no bɛkyɛn wei. Ɛni kwan so wɔn kasa tia no. Na mmom wɔn kɔm bɛfa so a wɔn ne no bɛkasa na deɛ wɔbia bɛfiri hɔ. Na ababaawa no nso wɔayɛ nyamena nsɛm papa. Nifo asɛm a wɔka no yɛ nokorɛ.
Because ɔbaa no se wɔn di agorɔ a MPP party no ɔbɛbringe ne down. According to ɔbaa n'asɛm a wɔka no wɔsi sɛ MPP foɔ dɛɛ na na mpanifoɔ anhwɛ yie ne wɔn annya n'atemnidie nya ne kasa. Ɛna ɛyɛ wura kɛnɛ deɛ Japan bo fui sɛ. Ɔsɔfo, tie me ka me ka ma guy no ate. Wɔpɛ a, wɔmfa Abibifoɔ mpanimfoɔ nyinaa kɔte megu abɔnten. Me na meka, wɔpɛ a wɔmfa Abibifoɔ kɔte ne wɔn hyewa nyinaa megu abɔnten. Wɔmfa Nana Addo koraa deɛ nka ho. Ɛyɛ damn shit. Kwasi asɛm akwa. Mimi nso sɛ sɛ gyimi sɛm sɔfo wo de obi kɔ tete ɔmɔnte ana ayɛ dɛ sɛ wo de obi kɔ teba bɛtɔ ɔmɔnte ana ayɛ dɛ nonsense ɛni pɔnɔ no tɔ ɔma wo sika wogye wogye yɛ biribi a me papa ne ba mi wɔ sɛ yɛ sɛ wɔ metumi asɛ wo aba metumi asɛ wo I can destroy metumi asɛ wo kari a metumi dɛm na mɛyɛ wɔ me dɛ deɛ nkɔ sɛ ɛsɛm saa

Because sotafo deɛ mpɛ sɛ mohwɛ ne sɛ wɔyɛ nipa bɔne ne ababaawa sɛ wɔn ma ani nkaeɛ no bia ɛnyɛ pia bɛpɛ wɔboa wo pɛ obi a ɔkura adwuma kɛseɛ sɛ ah. na ɔne wo di nkɔmmɔ sɛ me papa nim sɛ wonim sɛ ɔdɔ wo nso wodɔ no na ɔno sɛ mede abɛto abatɛn deɛ na how deɛ na wopɛ Ne wɔsan aba kyɛ hwɛ media sɛ mbibi fɔ hwe ya wo srɛ teɛ mbibi pa ate ɛnyɛ asɛm kutu sɔfo mbi ɛka kyɛ nsɛm so ɔpɔn fɔ obi akɔ teme to ɔbɔnten sɛ yɛ pɛ mbibi asɛm yɛ bgu so apɛ ɔma sɛm yɛ mpɛ ɔma sɛm so yɛ bɛ gyae ɛnyɛ no nti yɛ bɛ gyae mbibi asɛm pɛ ɛyɛ gyimi sɛm na wo dwen ho sɛn saa sɛ wɔka na wo dwen ho sɛn odifɔ asɛm a gɛɛ ne ka no prɔfɛt mepa kyɛw wɔ sɛ atɛmdidie no a ɛkɔ so odifɔ pa kyɛw ɛwɔ sɛ ɛwɔ sɛ ebi mu hwɛ yi o. Yes, yɛn kɔ. Prophet, anyɛ saa a wɔnhwɛ a girl no bɛtumi aha adwene. Te sɛ wo ta girl no akyi anaasɛ. Odifoɔ deɛ girl no reyɛ no odifoɔ mpaakye oo wohu sɛ ade no aba no ɛna atemdidie bebree saa ɛna me me girl no anyɛ adeɛ sɛ ɔyɛ saa but atemdidie ne ade no. Nti wo taa girl no akyi anaa. Difoɔ mpaakye daabi atemdidie ne ade na mpɛ sɛ. ɛni kwan sɛ wɔn di n'atɛm ɛndeɛ ɛndeɛ mene wo yɛ adwen ɛni kwan sɛ wɔn di n'atɛm video akɛseɛ deɛ me ada me ho asɛm awurade ka kyerɛ me ano no meka dom akyɛdeɛ kura me mm. ababɔ na ɔde kyɛ meka sɛ ɔhwɛ ɛsisi a mm. meka dom akyɛdeɛ kɔ mebua awurade nyɛ adom akyɛdeɛ kura me mfiri me nsɛm awurade ka kyerɛ me dada de sɛ Videos a ɛwɔ akyire no, ɛno koraa na ɔden kyɛn deɛ wɔahunu no, ɔde aba no. Nti difoɔ sɛ saa video no. Wei yɛ nkaebɔ, wei yɛ nkaebɔ kwa. Na asɛm no ankasa no, akenka nsɛm nnya mmae. That's right. Nti na yɛanhwɛ yie ne wɔde kɛseɛ bɛto a, difoɔ bɛtumi de amammɔ nsɛm aba o. Ɔsɔfo tie. Kɔ panyinmu paa sɛ bi wokɔ te bɛda abɔntene no. Ɔsɔfo tie. Panyinmu no meka kyerɛ wo. Kɔ kyɛn da abɔntene ɛnda na ayɛ dɛ. Difoɔ mpakyɛ kɔ tie. Masa kɔ tie da abɔntene na ayɛ dɛ. Difoɔ kɔ tie mu oduo. Tie kɔ tie asɛm na woka no. Tie deɛ meka no sɛ masa sɛ kɔ tie da abɔntene na ayɛ dɛ. Odiyifo no mesrɛ kɔ teɛ deɛ ɛni kwan sɛ ɛbɛda abɔntere asɛ panyini saa ɛne ɛyɛ obi a ɔdɛre person deɛ a teɛ deɛ meka nie ɛnyina yɛ leader sɛ kɔ teɛ da abɔnten na ɛnyɛ waa na wayi wo kate ɛkura mu yee na ɔbaa bi asɛ bi asɔn ne ne twe mpena ɛna wɔamu adeɛ ankae deɛ wo nyame nam so ayɛ ama no ɛna wɔyɛ saa ɛbɛboɔ no atitiri no apampa so ɔsɔfo ewiase sɛm nnipa ne mu nya mu hia wo mm. Nnipa no mu nyɛ mu nyɛ mmaa no asɛ wɔn ebi mu asɛ wɔn mu bɔne paa ɛwɔ sɛ wɔn gyae. Akɔsoɔ Ghana akyɛ mpanimfoɔ nka wee ɛne na wɔn de du mpanimfoɔ so. Agba tumi yɛ yɛ recording na wɔyɛ wɔyɛ recording na wɔyɛ sɛ obi kɔdi ne ya mi kora yɛn fa bebree nya mi.
Mi ɔba bɛseɛ tumi baa sɛ mɛmɛ di na kɔ nwura mu. Me pressing car pɛ na car no dane mpa. Ɛdane mpa wɔ nwura mu. Ma Ghana ha nnipa bebree gye di. Abira wankasa wobaa wiase wonni ne wo se a baako awu wuo nyina obi nfa bi ma Ghana ha da. Dabi. Na yɛ dɛn na me deɛ menyaa mpa a menyaa car wo prɛse a na dane mpa wɔ nwura mu oh ne yɛ fa ɔbaa wɔ so watumi da sɔfo Dabi dabi dabi. nso nnipa gye di yi ɛno na adu mpaninfoɔ no so no Yo. sɔfo ɔnsɛ nnipa hwɛ ni Yes. wei se yɛakɔ fa no nwura mu wei se yɛakɔ fa no ha wei se yɛakɔ fa no sei. sɔfo nnipa gyidi yɛnka no hwee ɛna nnɛ da yi ɛduru bi ne mu soso wobɛhu no ɔhene a ɔno hwɛ kuro so kuroma hene so ate aseɛ na prɔfɛ ne kɔte da abɔnte ɛna no ɔhene baako saa ɔhene baako ne video berɛ me so ate aseɛ ababaawa ne ɔsɛ ababaawa ntra no so Tena no so saa na sɔfo ebinom bu ato babaaw. Ato pɛn ma ba ababoa ne ebuo no. Ano wɔ hye masa ano wɔ hye kan ma akora nfa no. Okunduro se ya no to no kɔba se.
Masa na na ne te akɔnim adam adwam saa.
Na wagyegye adam kakra sa. Wura mi yɛ stand. So se ya na na na ayɛ. So na ni kaboka no ni kaboka no ni front ntoma no. Ba wɔyi ne nan baako saa. Ɛna nipa no wapia na baako down. Na ade ne si so. Na esi so. Wotim sɛ wɔawie nsam no akyagye. Na akaboa no teatea. Na sɔfo atopa ababaawa ne puo no, sɛnea nanan si teatea mu no, frɛ nanan mu nkonnwa, frɛ nanan fa sa ano ɔhye. De wɔwu yɛ obedi na de kurobon din. Sɔfo nsɛm a ɛkɔ so no, ano ɔhye.
They she prophet why? Baako deɛ prɔfɛt ɛkɔ so saa ɔsɛ run about ɛ ɛ ɛ from run about obetwa ama gɛn. Ɔtwa ama gɛn.
Obetwa nam sɛ baabi yɛ ekɔ. Wɔsi wɔ yɛ pɔn owie yɛ apɔn ko gya no na wɔn kɔ twa asase no ma no. Na ɔteɛ mu fura agye man from run about plot number no fa sɛn de mi. So na sɔfo de bɛ feelings nko. Oh. wobɛtumi de runabout atwa mu ɔba bɛsi atwa mu ɔba bɛsi akosi dan na wo nso ɔba na wɔka wei kyerɛ no sɛbi ɛsɔ wohwɛ runabout yɛtɔn yɛ yɛ nka na na kora bɛto so wow so abɛboa saa na aberanteɛ baako ka kyerɛ sister baako sɛ gɛ baako sɛ interchange wo so fly no awurade nyankopɔ sɔfo nnipa hwɛ yie Obi twa kwan ama no. Enti sɛ kaa fɔ a, na ɔno agyegye ho sika. So nya me de me kaa bɛfɔ a, yɛ ɔbɛgyina so boyfriend de ama wo nti no, metua sika nsɛm atwam. Kabie si nyɛ papa. So nti obi ahwɛ no obi ama n'anya dɛ ɛna hɔ sɔfo. Obi ahwɛ no obi ama n'ani ɛna hɔ. Sɛne yɛbɛyɛ a ɔman no animuonyam bɛgyina. Ɔsɔfo ka kyerɛ ababaawa no. Sɛ mo nfa video bi mma bio. Ɛho nhia sɔfo. Before deɛ mɛsrɛ ne sɛ eh, mpanifoɔ binom ne eh, Sɛ nipa no kora ɛyɛ fɔɔ so. Akyinnedeɛ ni ade no ɔmo nyae. Sɔfo sɛ nipa no fɔ tie ma me nkyerɛ wo. Video no ɔmo de ba ne record no ɔmo yɛ no sɛ nipa no fɔɔ so na wo wo mpene a ɛna wo video di ba a wotumi di nkonim. Obi a osunsum adeɛ bi ɛnyɛ ye. Ba sɛ bi a wapene sɛ nipa no fa wɔne wo da ɛyɛ biribi a ɔma wo sika a wogye. Wɔtɔ deɛ kyɛ wa wogye. Na ebi a wasan fa kwan bi so ɛsan video no no. Awurade ako akyi. Ka kyerɛ saa maa no sɛ their life are in danger. Because sɛ papa yi wɔyɛ minister yi yɛ wɔba wɔde akoma pa na meka sɛ wabiabia wo twa ahwɛ n'anim. Wotwa yi dɛn ani wa video egu anim ase. Egu anim ase. So ate asɛ wotwa yi ansa na ɔbɛdi no wodi kan bie ma ama n'ani hu ansa na wayɛ dɛn wadi. Ɔyɛ nya ɔyɛ nyansiri obetumi a video wotwa yi bi aba abɔnten wanyɛ. Ɛdeɛ bɛti na ɔde ɔyɛ ne saa. Ɛdeɛ bɛti na wode awoyɛ ne saa ma mfie dodo a wabrɛ nyinara wobɛ sɔ ɛnti ne career. Oh. Sɛ obi na abɔ ɔpa obi na ayɛ dɛ ɔdeɛ bɛti na sɔ ɔyɛ saa. Ɛdeɛ bɛ sika nko na wopɛ. Oh. Na so obi abɔ ɔpa kora ka kyerɛ no minister mepatɔ Nnipa suma sisi me nyɛ sei, wɔma me sika sei, sika no ni, ne voice koraa ɔka ɔne me kan ma rekɔdo, enti paapa no ni, sɔfo ɛdeɛn na nka ɔnyɛ mfa ma wo?
Ɛdeɛn na ɔnyɛ mfa ma wo? Sɔfo, sɔho,
atɔ bebree adwene,
obi mma sɛ.
Just one day po obi di just ayi pɛn ma no no. Ne werɛ fi deɛ wayɛ bia. Nsɛm kɔ bɛfiri n'ano aba no. Asɛ wiase wo maa ne kaprɛ koraa da. Yes.
Yes.
Ne werɛ fi bibia wɔ wiase wɔ baeɛ. Abɔni ayɛfoɔ na ebi no no yɛbɛkɔ baabere mu. Abɔni ayɛ ne sika ne berɛ. Maako maako prophet. Maako maako ne kan. Ɛna ebetumi ayɛ deɛ prophet.
Sɔfo, nka obi si yɛn do yɛbɔ n'amadeɛ. Sɛ sɛ ni sɛ ni sɛ. Ɛnu nti na ababaawa baako a aberantɛ no ka gyɛn sɛ me sɛ ɔyɛ bayifo no. Wohu sɛ na bi a meka me se mɛma ne sika koraa yɛ adwuma. So wate aseɛ? Asɛm no ka m'akoma kɛkɛ. Ɔte ya na ɔse daabi. Ɛna no mema ne sika.
Mɛbɔ prɔfɛt amane. So ahu, obi a kɔ mɛka nkyerɛ me. Dabi dabi dabi. Na kyɛ ntim no wagye adi. Na so ɔno yɛ obi a ɔkɔ ɔbɛn. Ɔne me kɔba wɔbɛn me koraa wɔnka nkyerɛ mo da. Yɛse daase yɛ sisei ababɔɔ no sɛ dabia mebɔ mpaeɛ ma no because sɛ nyɛ wɔno na nyanko wode mɛkɔ bɔ papa ya mane a obi ate deɛ kyɛn sɛ fa me ho ɔmɛbu saa me wagye adi ɛna ɔne nipa kura di matɛm sɔfo na meka kyɛ wo wagye adi nso yɛmane sika de bi a ɔbɛgye yɛmane aduane a ɔbɛdi na wanka wɔne wobɛsra kɔba akoto da nanso na wo ho asɛmbɔ ne da so yɛ dɛ ɛwɔ ne tirim ɛwɔ mu sae Enti wohwɛ a wokɔ a wode nhyira na ɛkɔ? Dabi, dabi, dabi. Nipa no ma sika wodidi na na wonni ho na akɔtokoto a, wobɛkoto aka fam so sunsun mu mpagya da. Oh, yes. Enti nipa, sɛ obi bɔ wo pa wɔ bi, woka asɛm bɔne fa obi ho kyerɛ wo Jesus. sɛ yɛ ne bɔne a, kɔbɔ no amaneɛ. Yes. Me sɛ sɛ obi pɛ mbɔne abɛka kyerɛ me a, deɛ mɛtumi atam de atɔ, mehu sɛ asɛm a ɔka no yɛ nokorɛ to do. Ɛnokorɛ. All the evidence ɛkyerɛ sɛ na Awurade kasa kyerɛ me sɛ asɛm a nipa no ka yɛ nokorɛ a, sɔfo deɛ mɛtumi de akyɛ saa nipa no, woanhwɛ ne wiase a ɔbɛɛ no, ne werɛ mfi da. Ɛnokorɛ.

bebrebe wɔ wɔn kɔ video ba wɔ video nipa no odiifo nipa suma sisi ebi yɛ asɔfo ebi yɛ presenters ebi yɛ asɔfo ebi yɛ presenters ɛnansi yɛ evangelist fo asɛ wɔn bɛ kɛkyɛm sɛ asɔfo bi abɔ wɔn wɔn video sɔfo na wɔn na wɔn kasa mm. record nyinaa bɛ kyerɛ mi yes mmienu mama na paki nneɛma nyinaa kɔma sɔfo no atɔ fo fam wɔn sɛ wɔn a wɔn mpirikyi ni obi atɛm wɔn mfa mpirikyi ntwi atɛm awurade oh yes.
Ɔsomfoɔ no hwɛɛ wɔn kra, sesie a wɔahu sɛ deɛ meka no yɛ nokorɛ. Ne, ne instruments a ɔtɔ ma, ne speakers ne adeɛ ɔtɔ, wɔn de abrɛ no, wɔn de ne nyinaa abrɛ no. Yes. Sɛ, sɛ wɔtɔ ma wɔn sɛ, wɔn mfa mpikyi nkuraase ne baabi ɛni mi matam. Ɛni mi matam. Sɔfo, brɛ, ɔsɛ da yɛ a wɔn so yɛ no. Ɛkyerɛ sɛ meyɛ Nyankopɔn nipa. Jesus. Ntɔn bɛka nokorɛ akyerɛ me. Wɔn mmienu nyinaa so deɛ ne bom da ko. Ti wei ka kyerɛ wɔn sɛ, ah, the same thing na me nso ma so. Oh, kame kwan bɛka akyerɛ wɔn. Yɛnkɔ odiifoɔ nkɔbɔ no amaneɛ. ɛna ɔbɛbɔ mmaneɛ ma ma ɔmde mfidie no nyinaa kɔma sɔfo no wate ama matɔ mfidie foforɔ ama wɔn sɛ ɔmfa mpiri gyi mu wɔ ho kwan sɛ nka ma wɔn so didi wɔatɛm but aho mesɛ ma ɔmɔ mɔne din kora nka sɛm na mmɔ mɔ mpirikyi ntwe akra na yesu pia yɛnyama no bi akɔ so ɔte asɛ sɔfo ɛne nnipa bebree no papa yɛ yɛ bi no wodeɛ sɛ wonim ne nyinaa wo ne sɔfo pere deɛ ɛdamanim ɛdamanim but ɛnyɛ ne yɛka wa ɛnyɛ ne yɛka wa Nea ɛbɛyɛ ka no sɛ nnipa nhwɛ yie. Obi ma n'ani mmere obi adeɛ. Obi nhwɛ yie, obi mpo obi anim gu asɛm pa so ɔni so. Oh, deɛ na ɔbɛnya. Sɛ nnipa no kɔte koraa bɛdi wo afana de ama no. Ne kɔte bɛdi wo fo nso. Sɛ ne ma no papa mempɛ saa deɛ no gye. Deɛ ɔkɔte. Deɛ ɔkɔte. Ɔkɔte sunsum a bɛdi me hɔ. Nti gye faru akotie no. Sɔfo, sɛ wɔbu gyina wo gyina wo sisi a, sɛ obi adi wo fie ɔkɔte de ba atwa mɔnkyɛ, ne nsa ɛwɔ mu sɛ. Ne sɛ ebi a meka sɛ sɔfo yi Isaac ɛhyɛ wɔ tom a wei wama wo sika wagye ada no se na ebi a owura wɔ sinu aba a wagya wo sɛnea woyɛ kɔɔ no atwa ne kɔkyɛ video no na wowia de akɔto abɔnten abra wɔfa awie nso wagye sika sista deɛ na abɛnya firi a ɛma ne baabi ɛnhwɛ ne ebi agye mi toto ebi asɛ do oyɛ mma nyinaa bɛyɛ abɔdamfo ayɛ asesabɔfoɔ kɔpem nso mbɛwuo sɔfo monka kyɛ ɔbaa bi ɔte saa bi ɛdɛ she stop it. Odifo obi na bi esi yɛ a wɔn de bɔ ɔpam buo kurom no. Kɔmfoɔ bɛn a, mpakyɛ me werɛ fi kuro no so, kɔmfoɔ bɛn na akore kɔ kaa sɛ wɔyɛ mɛmasɛm dodo, wɔyɛ mɛmasɛm ɛneɛ bɛɛma wei ba na wei ba, kɔmfoɔ no te yɛ ɔbɔɔ no dua, ɔbɔɔ no a ɛ ɔbɔɔ no dua, ɔ onyame difoɔ na ɛ ɛ ɛ ɛdane yɛ, prophecy ansa na ɔbɛda no, monkɔ na monkɔ pa no kyɛw, ɔ wɔde nokorɛ to baabi a nokorɛ da. Monkɔ pa kɔmfoɔ no kyɛw, ɛnyɛ saa, because ɔbɔ dwaman a ɔte ɔno nipadua na ɔde yɛ, yes. Wɔbɛgye wɔ obi anipadua mfa mmɔ n'adwaman. Ɛna ɔno nso ɔnyɛ sɔfoɔ, ɔyɛ ɔkɔmfoɔ. Mm-hmm. Obi a ɔyɛ ɔkɔmfoɔ no, ɔpɛ biara na ɔyɛ dɛn? Ɔyɛ. Womfa ne n'abrabɔ a wɔbɔ ho. Ɛna ɔbɔ mu deɛ ne nya wɔ. Nya no. Mesɛ monkɔpa no akyɛw ansa. Monkɔpa no kyɛw yi ama dane akyire. Sɔfo, yɛmfa nokorɛ nyɛ adwuma. Ɛbɛboa. Yɛmfa nokorɛ nyɛ adwuma. Ɛyɛ boa. Kagye tia ya. Kagye tia ya. Papa baako kura baage bi. Ɛna wɔtwam ababaawa baako ne bu nsa ho. Ɔtɔn ɔboa no tɔn nneɛma wɔ nkyɛn saa. Nti papa no twaa mu na ɔtan yɛ. Na ababaawa no bu afu sɛ papa no ata agu no so. Didi n'atam. Didi n'atam sɛ baba panimpanyin bɔne. Tata kankan sɛ egu no so adɛn. So sisi a mekasa sɔfo aba ɔba no no akyi mbesi ne ha. Wɔda fie sisi ɔda so ase. Wɔda so asɛn dwa bia meka kyɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ panimu deɛ wɔsi wɔsoso mfa nkɔ mfa nkɔ no so obi a ɔyɛ panimu kasa hwɛ yie yes fa nsa gu ɔkyi ebia na sɛmpa bɛbi firi ne mu ba oh yes ɛbɛboa wo ɛdeɛ na woka fɛ no onyame hyɛ anasi prophet one ɔdadeɛ mu aso ase odifoɔ ɛyɛ awerɛwosɛm sɛ sɛ bi panyin a wɔkyɛn wo wɔne wo maame anaa papa kora bɛyɛ ɔsɛ wɔtɛw nti wɔkɔ no sɛ sɛbi sɛbi o Mframa firi ne to ba, na wɔtane ogya gu so a. Wɔse ababaawa, sɛ woatɛtɛ kankan bi sei da a, ɛna me ba bɛba ne mu mɛtwam mɛnhyɛ da. Wobɛbrɛ kɔpem sɛ wobɛwuo. Ɛnokorɛ, ɛbɛba mu nso. Wode yare ani aduro na ɛbɛwuo. Ababaawa no kyɛ, ɔkasa a wontie o. Oh. Na nanu nsuo nyina kankanka ntumi nyina. Ɔntumi ntwi, ne sini nyinaa so akata nanu akyima bɛdu ha. Sɔfo nnipa yi wɔ wieyɛ o. Oh. Na ahwe wɔ baakɔ kɔ no, no fo egu n'anim no. Ɛne ababaawa no to a odi n'akyi no. Awɔ na wɔasan retɔn na ɛma odwom saa. Oh. Ababaawa no fo gu n'ani sɛnea yɛahyehyɛ ase ahyehyɛ. Na hwɛ ne to a edi n'akyi no, ɛnyɛ deɛ wɔn akɔ, ɛnyɛ wɔn ama kɔto wɔn nsono ɛne rɔba bi agu wɔn ti bia. Dabi, dabi, dabi. Ɛnyɛ tifikyia bɔtɔɔ so no bi. Ɛtoɔ mu to a wɔ nyame de ama ntumi sɛ ɔdo nsa suma ntumi sɛ wɔ baa to nie. Ɛnyɛ fom na wahyɛ. Dabi. So ɔte aseɛ. Na ntumi ntumi sɛ wɔ baa na egyina wɔ yi. Oh. Na no akyi mbesi ne ha. Ɛma nsuo ba ba ba ba ba. Oh, na mom no kɔɔ Malam bi hɔ wɔ Alaba na ɔka kyerɛɛ me sɛ dabi, wayɛ ara na ɛnyɛ yie na ɔtwe me ani ni, wɔnkɔ ɔpam boɔ nkɔbɔ afɔdeɛ. Jesus. Nti Malam no, yɛfrɛ no Malam Yakubu, ɔna ɛka asaase no nkyerɛ wɔn, ɔsɔfo deɛ na ɔka.